Cynsuriau! O'n i'n meddwl sy'n ni'n gwneud fideo just yn sôn tyn bach am fy hoff teclyn. Yr teclyn dwi'n defnyddio mwy nag unrhyw beth arall i greu gyda, sef y pensil. A dwi'n siŵr rhywbeth sydd gyda chi gyd. Felly, felly dyma ni. Mae pensiliau yn cael ei adnabod o'r llythrennau bach sydd ar weilod pob pensil. Bydd yn naill lain rhywbeth B, neu rhywbeth H, neu H, B, neu ddim byd o gwbl. Dwi'n siŵr bod rhaid chi gwybod beth yw'r un, os ydych chi ddim, maen nhw yn ei ymwneud gyda pa mor dywyll neu caled ydy pensil. Felly rhywbeth fel hyn, sydd yn hy, yn fwy caled, hard, na rhywbeth sydd gyda b arno fe, sydd yn fwy black, fwy feddal. So dyma hy, hard. Ti'n gweld, mae'r llinell yn eitha ysgafn, Ond eto, mae'n gallu bod yn galed. So, mae rhai yn defnyddio rhain am sketcho. Wedyn, dyn ni'n symud lan i rhywbeth fel hwn sydd yn 2B. So, mae'n fwy tywyll, ond hefyd yn fwy meddal. Wrth i chi mynd lan y buzz, chi'n gweld bod e mwy dywyll, Ac yn symud ychydig bach yn haws ar y tudalen. Os dwi'n mynd lan i B, sydd yn fwy fel yr un yma, bydd yna 6 B, byddwch chi'n sylwi yn syth, bydd yn fwy tywyll byth, a mae 6 B, neu 7 B, 5 B, Mae nhw'n symud yn gyflym iawn ar y papur. Mae'r llinell yn gallu bod yn dywyll iawn. Os ydych chi'n gweld, os ydych chi'n gwasgu fel hyn, ydych chi'n gweld lot dywyll o'ch cymharwch gyda'r hy. Mae'r llwyd yn fwy tywyll. Mae nhw'n mynd tuag at charcoal ffordd yna. A 8 blynedd yna. Um, Dwi'n tueddu i ffafrio y rai sydd yn y canol. Felly, HB, HB, neu uh, 2B dwi'n defnyddio lot i sketcho. Dwi'n tueddu ffeindio bod HB fan hyn. Dwi'n lygo'r balance bod e... bod nhw'n Eitha caled, ond yn dywyll neis. Yn symud yn neis ar dros y papur. Mae ma rai sydd fatha, sydd ydych chi'n defnyddio 9H neu 8H, maen nhw'n gallu hyd yn oed rwygo'r papur neu o leia marcio'r papur, oherwydd maen nhw mor galed. Os dim rhaid nafu nhw cymaint, mae'r buzz yn smydio'n hawdd. Os ydych chi pensilia sydd heb unrhyw unrhyw beth anyn nhw, siwr o fod hypa ydyn nhw. So, os ydych chi wedi cael rhywbeth am ddim o rhyw amgueddfa neu rhywbeth fel neud steddfod, hypa bydden nhw. So, maen nhw'n ffain i ddefnyddio. Os dim angen i chi gael unrhyw beth arall. Ydych chi'n gallu gwneud marciau o rai golau iawn i rai tywyll iawn gyda hypa. Uh, a mae'n good all-rounder, so dyna'r pensil i fi. Dau ba i sketcho, pa ba i wneud lluniau lle dwi eisiau wneud um, mathau gwahanol o shading a pethau fel yna. Neu rhywbeth mwy exact fel hyn, dwi'n gweld pa ba'n dda. Nawr, beth sydd hefyd gen i, a dwi'n meddwl eitha lot, yw un o'r ein, sef fel graphite stick, maen nhw'n galw fe, sef fel pensil, ond heb y pren o gwmpas y graffite sy'n y canol. Um, mae'n gret achos ydych chi'n gallu nafu nhw a ydych chi pensil ar bob ochr, so allwch chi'n neud yn llun arferol fel hyn. So, beth yw'r lluniau wedi wneud gyda llaw. Um, a wneud yn fanol gyda'r pwynt. Neu, os ydych chi moyn, ydych chi'n gallu troi'r pensil ar ei ochr a defnyddio'r ffaith bod ydych chi'r holl hyd yna i wneud fel ochr y shading neu rhywbeth fel yna. Dwi'n gweld mae'n gallu bod yn ffordd gyflym iawn i wneud sketches neu darnau mawr o liw. Uh, ac eto, fel unrhyw pensil, ydych chi'n gallu gael y tywyllwch neu'r gwyn neu'r nifer yn ole. Maen nhw'n tŵr rili dda, teclyn neis i gael. A'r un arall wrth gwrs ydy fatha pensil automatic. Mae'r un yn gret os ydych chi'n mwyn llunellau rili really tene a neu os, os ydych chi ddim yn licio naddu pensil drwy'r amser. Fi'n eitha hoffi. Ond mae'r un yn dda iawn os ydych chi'n ei lluniau o fel ceir, robots, spaceships, pethau fel yna, achos maen nhw'n hynod exact. Felly mae rai pobl yn hoffi'r un. Dwi'n dynoddio un o'r un Uh, weithiau, weithiau os dwi'n mynd mas, a dwi'n sgetio, a dwi ddim eisiau cymryd nadd o'r hefyd, na i ddefnyddio un o'r ein, a wedyn chi just clic, clic, clic, a chi'n gallu cario ymlaen. Uh, maen nhw'n dda fel arfer, mae gyda nhw rwbr yn y top hefyd, a mae rwbrs yma, ti wedi bod yn dda, weithiau mae rwbr ar ddiwedd pensil, rhoi pink na, dyn nhw ddim yn rwbrs da iawn, ond mae'r ein gyda rwbrs da. Ond gan bod fi'n sôn am rwbrs, man y man, fi'n sôn am hwn, bwysig cael rwbr da, Os mae'n mynd bach yn frwnt, jyst rwbiwch loads ar dan o bapur glân a fydd e'n glanhau eich rwbwr i chi. Alla chi cario ymlaen wedyn i rwbio. Ond os ydych moyn y gorau sydd i gael mewn rwbwrs, wedyn ewch chi ffeindio un o'r ein poti rwbwr yw hwn. Mae'n rwbwrs sydd yn wych oherwydd yn gyntaf ydych chi'n gallu fel mwldio nhw tyn bach fel clai um, i gael fel pwynt er mwyn rwbio. Mae'n rwbio'n rili really dda. Dwi'n ddim yn niweidio'r papur chwaith. sydd yn peth da, so chi ddim eisiau ei rhwbio'r torri'r papur hefyd. Ond oherwydd bod chi'n gallu gwneud pwynt, ydych chi'n gallu fydda hyd yn oed arlunio gyda'r rwbwr, fel arlunio gyda'r gwyn ar y pensil ydych chi wedi gwneud, sy'n gallu gwneud effeithiau rili really cool. Falle hwn, o leia, ydych chi'n cael y syniad. So dyna ni, bod ti Robert, a pensiliau. Siw bod chi'n defnyddio nhw'n barod, ond cariwch mlaen, maen nhw'n wych. Wrth gwrs, mae yna loads o artistiaid gwahanol sydd yn dda defnyddio pensil, ond un dwi wrth y modd gyda ydy Brian Froud. Dyma un o'i lyfrau Fairies. Mae'n defnyddio pensiliau i wneud fel fatha sketches gwahanol o Creaduriaid rhyfedd, rhyfeddol, a mwy yn fan hyn, The Goblin Companion, llyfr gyda Terry Jones, fatha um, llyfr lloffion am creaduriaid rhyfedd dychmygus. Fe nath wneud lot o'r design tu ôl ffilms fel Labyrinth a Dark Crystal, so mae'n lunia fe. Lot o'n pensil, dwi wrth y modd gyda nhw. Felly, chwrdd mas. Felly, sgrin i ffwrdd, cael fel y bwrdd, a nefel chi fori.